Îşa, rûberekî firawan e bo dengê xelk û mafa rewakaniyan. Guhdarvanên hêja yên Radoyê Dengê Gelê Kurdistan li her şûnek bin, silav û re ji we re. Hozan Efrînî careke din di xelekeke nû de ya bernameya Rojavayîrê Radoyê Dengê Gelê Kurdistan de bi we re ye. Îro roja Çarşemê ye. Em dikarin bêjin du rojî din yanî bîst û du dî Mehê salvegera Rojnama Kurdistan a ku bi Roja Rojnamegeriya Kurdî tê naskirin. Rojnama Kurdistan çi bû, çawa bû, li ku derê hat damezrandin, bi çi awayî, bi çi cefayê û ew rêgirên lê hatine kirin? Û her wiha ragihandina kurdî îro di çi astê de ye? Gelo ew ragihandina kurdî û rojnamegeriya kurdî di xizmetê doza gelê kurd de ye lê na. Eger di xizmetê de ye çawa ye? Eger nakeve xizmetê sebeb çi ye, sedem çi ye, çima û çawa? Bi çi rêkê hewldanek bibêt ji bo ku em bikaribin ew kanalên ku hene ew Rojnameyên hene, govarên hene, ew hemû riyên ku bi navê Kurda tên pêşkêşkirin û gihandin di roya rojnamegeriya Kurdî de em bikaribin li gel mîvanê xwe zor birêz mamoste Biradost Mîtanî dîrokzan, zimanzan her wiha rojnameger û çalakvanê rojnamegeriyê yê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê li Qamişlo bi me re ye. Em bi xêrhatina te dikin mamoste. Serçava ser serra ez jî bi xêrhatina we dikim mamosteyê hêja, mamosta Hozan û Radio Xwekumîdya a birêz Ez girkêlekî gora diaxivim ser çava. Gelek spas mamoste. Em wekû Radyoyê Gelê Kurdistan jî spasîya we dikin we derfetek da me em bikaribin rewşa rojnamegeriyê û bi taybet ê Rojavayê Kurdistanê di bernamaya Rojavayê de em ji we guhdar bikin. Gelo xwandina we ji salvegera rojnamegeriya Kurdî çi ye û hûn çawa dinirxînin? Belê jixwe salvegirina salvegiriya rojnama kurdî beriya vê şoreşê me pêk danî û dîsa wek roşenbîr û nivîskar û dîroknas me nedihişt bi rengekî wilo cemidî ser me re derbas bibê. Me taj me dihat me nirxê wê di dayê de û meşewbêrg û aheng jê re li dar dixistin û îro piştî vê şoreşa me jî ev deh sal derbas kirina, dîsa vê cevrengkî ferehtir ev ev ev sala veger bi kar tê ji aliyê saziya, ji aliyê komela, ji aliyê kesa, ji aliyê partiya ve. Îro ji berê bêhtir bi kar tê ji ber ku em zanin hinekî ew stemkarî Em nebêhenin kî bi giştî sitemkariya rejîma Baas ser rûşnbîra û nivîskaya û ragihandina me ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê rabûya û îro rêveberiya Xweser hatiye avakirin. Lewra vêca serbestî çêbûa û azadî çêbûa û rûşnbîrên me û saziyên me vê salê bi dilekî germ, vê sala vegerê bi dilekî germ rastî û bi eşq û bi evînekê divegerênin û şevwêrka û dîdara û çalakiyan dar dixin. Ji ber ku sala vegereka pîroz e, dimînê demgek dîrokî di avakirina ragihandina kurdî de diriya Rojnama Kurdistan de. Rojnama Kurdistan a got, weke te jî gotî Mamosta Hozan, bîst û du Eyba çar hezar û heşt sed û nod û heşt li Qahîreyê Bi destê ronakbîrê me yê Kurdê mezin ê navdar Miqdad Midhat Bedirxan hatiye avakirin û hatiye çapkirin û bi alîkariya birayê wî Abdirehman jî yê ku pê re alîkar bû vê rojnameyê demekê berdewam kir û rastî encamina gelek pîroz ser asta Kurdistanê û asta ji derveyî Kurdistanê pêk anîn û bû ronîdankek ji peyva kurdî, ji ramana kurdî, ji zimanê kurdî re û belav bû. Wek kurtayî em bêjin hûn bikarin em bêjin hijmarayekê heta pêncî li paytexta Misirê bû li Qahîrayê hata derxistin û weşandin û ji ya şeşê heta nehê li Cinêvê li Swêsrayê hata çapkirin û belavkirin. û ji bîstê heta bîst û sisiyê dîsa ve gereha Qahîrayê li Qahîra hat çapkirin û belavkirin û bîst û çarê hejmara bîst û çarê tenê li Londonê bû, hejmarê bîst û pêncê heta bîst û nehê li Folkiston ya dikeve başûrê Îngelterayê de li Brîtanya û dîsa hejmara sihê heta sû yekê ve gereha Cinêvê li Cinêvê hata belavkirin. Em karin bêjin ji hezar û heşt sed û nod û heşta ve berdewam kir heta destpêka Şerê Cîhanê yê Yekemîn yanî bi taybet jê derin dibêjin hezar û neh sed û dozdeh bi dawî bû. Belê mamoste wê demê çima ewqas şerê wê rojnameya dikirin rojnama ki bû rast e navê xwe Kurdistan bû giran bû yanî navê xwe giran bû û bi zimanê Kurdî bû. Wê demê bi pîtên wek dibê ne latînî bûn û dîsa şerê wê jî gelek hat kirin. Sedemê şerê wê demê yanî em bêjin niha hûn dibînin niha Tirkiye bi taybet yanî demê ku şerê şerê alîkî dike ya şerê gelê Kurd dike dibê bi sedemê vê alî siyasî ez şer dikim. Ez ewê xwe, emnê qewmê xwe, ewlehiya netewî xwe diparêzim. Gelo êma di wê demê de ew aliyên siyasî niha ku bûne kêşe ji wan re tune bû. Wê demê ti aliyên siyasî yanî ti nebûn, tenê dozekî kurdî hebû, ew doza kurdî ji hezan sal re heye û heta niha jî heye û wê her hebê. Ê sedem çi bû wê şerê ku li hember wê rojnameyê hat meşandin? Belê mamosta, tu rast dibêjî. Bi rastî me ne bajarê Qahîra Ev bajarên hama gotin li Ewropa xahê re dûrî sînorê dewleta tirk in jî. Belê. Yanî tu mehna ku bêjî wela me tirsîne ser ewlekariya me ya netewî mehneyeke pûç e. Belê. Mesele çi ye? Mesele çi xebatek netewî hebî. Belê. Di xizmeta di xizmeta hebûna netewa kurd de bî Çi ziman bê, çi çand bê, çi kesayet bê, dagirkerên ser xaka Kurdistanê û bi taybet rejîma Tirk dijminatiya wê nake. Di wê demê de jî mana veguhastina wêna ji wa qabaja ji derekê diçû derekê û nexasim em vê agehayî jî bêjin dibê jêderin dibê hejmarayekê hezar û heşt sed û nod û heft li Stenbolê bû lê rejîma Osmanî Divê dem stemkariya ku li wa kir nehişt ku li wir herî serî lewra bêje Miqdad Midhat xweşwir be ku hat çû Qahîra. Em nîşane ku çi çirûskeke netewî li ku derê hebî dagirkerên me ji ber nejatperestiya wan e û çanda wan ya xirab dijminê wê çirûskên dixwazin vemirînin. Çima ew çirûsk dibê ronî kirina doza netewiya kurdî. Yanî bi rengkî klasîkî em bêjin Rejîma Tirk û Nejatperêtist Tirk ji dema Osmaniye ve dijminê doza Kurdî ne, dijminê Kurdiyetê ne. Yanî naxwazin Kurdiyet hebe. Ev miletê halo gelek û pir xwedî dîrok, xwedî şaristanî bi hemû şêwê xwe yê çekdarî, şer, qirkirin, komkujî şerê wê dikin. Ji ber vê yekê jî şerê rojnama Kurdistan dikin. Ji ber ku rojnama Kurdistan Ramanê netewî bûn, doza kurdî bû û rojnama Kurdistan Kurdistanek serbixwe nedixwezî ku em zanibin ha. Piraniya paldana wê li ser projeya konfederaliyetê bû yan federaliyet federaliyet ji dewleta Osmanî re bû. Yanî ne parçebûna dewleta Osmanî lê wilo jî madem kî armanca wê na mebesta wê na azadkirina Kurda bû Azadkirina doza kurdî bi dîsa rejîma Osmanî şerê wê nat kir. Wekî yî Tirkê rojnama Kurdistan rojnamek ne ne najat perest bû, ne ol perest bû, ne alî perestî bû. Rojnameyek dikarî em karin bêjin bi rengê demokratiya saxlem xebata xwe dikir. Yanî dirûşma Nemir Abdul Miqdad Midhat Ew bû roja ma kursan digo ol ola xwedêya û em hemû tev de biran a. Yanî heta behsa biratiya gela jî dikir, heta biratiya ermeniya dikir, biratiya tirka dikir, biratiya ereba dikir, biratiya hemû a jî bi kurda re xwest got ku jiyanek têkil têkel hevbeş û hevpar pevra jiyan bikin. Nah wada kurd jî hebin û kurd ne qedexa û ne nebin destbil. Û ya likê dî ve jî mêjiyê Malbata Bedirxaniya mejîkekî nirm bû, yê civakî bû heta nirxê hemû ola jî tê hebû û nirxê jinê jî tê hebû, nirxê ciwan jî tê hebû. Miqdad Midhet heta guh da rizgarkirina jinê jî. Lewra vê cevotê wextê ku demokratiya wê hebû û azadkirina netewa kurd jî tê de hebû û pêşxistina civakî jî tê de bû, û ne Qasim navê wê jî navekî herî pîroz bû navê Kurdistan bû ev navê her jî dihêlê got dijminê me jê veciniqê û dijminê me êrîşa xwe ser me dijwar kir û nepejirîn û qebûl nekê lewra vêce dijminatiya wê dikirin û mamosta hewezan te got tîpinê ê got binivîsandin ez karin bêjim ew jî giringa ez bêjim Ew tîpê ku divîzin dikete xizmeta çanda kurdî dîroka ku li kurdî de dixete dikete xizmeta hebûna tîpên kurdî yê pêlewanî ê Masî Soratî ê Avesta de. Ji ber ku bi tîp nadinivîsan heneka niha mixabin ew jî bi şêweyekî nezanik in ne tîpê erebî ne tîpê erebî ne tîpê ez karim bêjim bi kurdî tîpê soranî bûn. Tîpê soranî ê welcem di baweriyê min de tîpê soranî dibê bingeha tîpên kurdî yê berê Yê ku temenê we bi hezarê salan beriya zayîn û berdewam kir heta îro û ew tîp gihane vî kêşeyanê. Bi tîpê soraniyê kurdî bûn û bi bêhtir bi zavayê, zaravê, bi şêwe, şêwezarê, behdînanî bû. Yanî ji civaka kurdî bû. Wextê ku ew rojname berdewam bû di xebata xwe de dihate belavkirin, çanda kurdî, kesayeta kurdî, hişê kurdî, şêweyê kurdî pêş dixir û ava dikir. Lewra ji wa sedema û ji sedemê sedem nadî jî em ku em şîrovek ji dirêj nebe rejîma Osmanî hê destpêka stemkariyê û qirkirinê û serkutkirina dijî Kurda dimeşand ya ku îro rejîma Tirk tê de berdewam dike û em zanin vê jin ha bi rengê bêje Êrîşa rejîma Tirk bo bi topa, bi firoka, bi drona, bi komkujiya, bi qirkirinê yanî her ew hişmendiya, ew nejatperestiya, ew dijminatiya gelê Kurd e. Ji wê rojê berdewam tê û beriya wê ji hêj dema Sultan Yawûz ve û hêj dema beriya we minaj Kurdê de jî yanî ew stemkariya û gotineka wiha dibê konekî Kurda li ser heyvê hevê li Efrîqya hevê em qebûl nakin. Ew Dirûşma û ew nejatperestiya û ew siyaseta dijminatî heta îro berdewam e. Baş e mamoste tê wê wetayê tîpên nivîsa Zerava Sûranî resene di kurdî de? A belê ez wek dîrohnasekî ez ser dinivîsim, ez lê kûrîn ku ez weşênim jî û dibê ku ne bi lê heneka jî bê lê ew baweriyê min in. Ê soranî bila dengên bikin guhdarê vê radwawaya gelê Kurdistan, ê soranî ne tîpê erebî ne, tîpê kurdiya resen in, bin geha wê jî eviste hatiye û pêlewaniyê hatiye jê dibêjin pehlewiyê Ewa got ku Leyla Dubna pê hatî nivîsandin, ewa Halla Rişev Rûşev pê hatî nivîsandin, ewa got kurê wehşiyê Ehmedê Nebatî dibêje Misih pirtûk bi wa tîpê nivîsana kurdiya pêlevanî dîtina bo ev tîpê soranî niha vê je û hatin pêşketin ketiye tê de ew tîpin ew tîpin îmam pêşewa Elî Gul Ebî Talib kirine tîpê erebî û Qur'ana pîroz bo hatin nivîsandin. Lewra vê ca li cem tîpê resenin mamosta. Ev baweriyê min in jî tîpê resin tîpê soranîn e. Bravo yo yanî va bi rastî jî gelek girîng bû ke tîpên nivîsa soranî ew ê kurdê resenî ye ew nivîsa resen e me ji dîrokzanê kurd ji nivîskarê kurd ji zimanzanê kurd me bîst Eva cihê bi rastî serbilindî ye. Dibe ku kar li ser vê were kirin mamoste. Eva agahiyên girîng in îro we pêşkêş kir. Ez bi bawer dikim berê jî carekê di PUK Media de jî we va gotina kiribû. Vê niha jî li ser ekranê radyo bi fermî û Di Facebookê de bi zindî tê bexşkirin a ev zan wek dibe zanyariyekî girîng bû dibê ku rojnamevanên me, zimanzanên me li ser vê yekê ew bike yan kar bikin ji ber ku berê bi rastiyê hemiyan digot Zeravê Soranî nivîsa wê bi erebî ye we digotin me nizanî yanî bi rastî digotin bes niha tu dibêjî kurdî resen yê Soranî ye Nivîsa wan yanî girîng e. Belê û ji ber vê yekê Nemir Miqdad Rojnama Kurdistan pê nivîsan û Nemir Miqdad bi ferensî jî zanîbû, bi tîpê ferensî zanîbû lê Rojnama Kurdistan bi ferensî ne nivîsand, wî bi tîpê soranî nivîsand, bi ti tîpan ne nivîsandin ber vê yekê û ev bingeha ka rast e. Belê mamoste ji bo ev zarava û tîpên soranî ke di nav ê kurdî de wek dibê werin bicikirin li her şûnekî çi gerek e ji bo rojnamevanên kurd, zimanzanên kurd, çalakvanên bi warî ziman? Mamosta ji xwe ez ez bi xwe jî astengiyê di vir de dikişênim. Belê. Astengiya çi? Hişmendiya rewşenbîrê me xwert nebûwa dîroka me ya Kurdî. Belê. Ev rewşenbîrê me tîpên Kurdî lêkolîn nekirine. xebat jê re nekirina, nas nekirina, nas nekirina. Yanî dema destpêka wê, dema ku niha ez roşenbîra re heneka re dibêjim, ma timay dimînin. Henek hene li wan nexweş jî tê. Li wan nexweş tê. Destpêka her tiştî em li dîroka xwe vegerin, li tîpê xwe vegerin, em nas bikin, em cihê wa, mezinbûna wa, hebûna wa, rastiya wa nas bikin heta em pê bawer bikin. Heta em pê bawer bikin ku ev tîpê soranî, ew bin tîpê Avista û yê yê pêlewanî û yê masê sxuratî. Dest pê kir vê em bawerî kê ava bikin vê roşenbîr lev rûnin dîroknas lev rûnin lev rûnin lêkolîn lev rûnin bikine bawerî kê kê ev ya rast e lê mixabinê negihane yê bawerî. Carna jê bi hene kara got û bêj kim bê ne xwe te dixwaze tu şoreşekî tu nû bikê navtîpê kurdî de makakî arîtekî

Çanda kurdî, hestê kurdî, kesayeta kurdî, dîroka kurdî heta radeyeka mezin tî pê soranî ve hate girêdan. Ez yanî ez rastîkekê dibêjim belkî giran bê. Tîpê me yê latînî ji xwe ne ez pê dinivîsim, ez pê rêzmanî jî peya dikim û min pertûk jî ser çê kiriye gule gur gurze gule ji gulîstana zimanê kurdî min çê kiriye, tîpê latînî min çê kiriye. Lê ez zanim ku tîpê latînî di bingeha xwe de hestê me netewî qehefikê dîrokî, şûnmayê dîrokî xizmet jê re nakî. Tîpena nûna paya bûna ser me hezar û neh sed û sih û yekî mamosta Seydayê Celadet ew jî ji mala Bedirxaniyê cihê rûmetê de ye Em serê xwe di ber de dicimênin, ditewênin, xwedî xebata ka zêrîn e, lê ewî tîp ne, nû çêkirin e. Yanî dîroka tîpê me ya bi hezarê salan mixabin mirand, mixabin hate mirandin. Ew ew tîpê me wextê tu dixwênî mane Avesta pê vegirêdaye. Pertûkê me beriya mislimantiyê û beriya tîpê latînî bi deha pirtûk ne ne ne ew derfeta ku ez behs bikim, bi deha pirtûk herin tîpê fêlek.

Em naxwînin. Çima lê naxwînin? Ji ber ku em nakin zimanê xwe. Ya rast ew zimanê me ya. Bi min re paya bû carên em gotiye zimanzan e jî. Min gotiye çima hûn dîroka me ya zimên hûn qels dikin, hûn dibêjin nîna ya beriya Seydayê Celal. Heye lê mixabin em roşenbîr jê dûr in. Baş e Mamoste. Na kanalên me it kurdî berê rojname yek bû, yek rojname bû, Rojnama Kurdistan bû. Niha bi hezaran Bi hezaran rojname û kovar û kanalên me û radyoyên me ên bi zimanê kurdî hene. Ew demê yek rojname bû xizmetekî baş û gewre û mezin ji bo doza kurdî kir. Ev kanalên me Yên gunahan hene bi sedan û bi hezaran jî li gel rojname û govar û evan a. Niha xizmet çawa tê kirin ji bo doza kurdî bi rêya va kanalan li me kurdî? Belê belê. Mamosta Rojnama Kurdistan rojnameyek pisporî bû. Bi rastî ragihandin dikir û serbixwe bû. û bi rastî di xizmeta netewa kurd de bû û rêveberê wê jî rêveberê pêşketî bûn di hişmendiya xwe de. Yanî ne girêdayî bûn bi ti bîrdoziya ve, bi ti aliya ve. Ji wan roşenbîrê go xwe dikirine qurban ji peyv û raman û gotina kurdî re û stîpê kurdî û ragihana kurdî re. Miqdad Medhat xwe jî dibê dibê ti mebesta min sûde ji vê rojnameyîna tenê xizmeta doza kurdî ya, xizmeta çanda kurdî ya. Ew rojname ji Bewlo bi ser diket û şêrîn bû li ber dilê miletê kurd. Niha em bêjin te jî anî ser zimên bi seda hene, bi seda hene. Lê diyar den di nav me de hene, ew diyar de kesekî ku serbixwe bê, kesekî ku xebatek pisporî bikê, Bê têşihê gelekî, îro em karin heta radeyeke herî mezin û heta rêjeyeke herî mezin ragihandina me ne ser bi xwe ye. Ragihandina me ne bi rengekî di xizmeta navarok û taybetmendî pisporiya ragihandinê de ye yan bi rê olnavegirê de ye, mezheba me yanî, yan bi olnavegirê de ye, yan bi kesayet û eşîra ve girêdayî ya, yan bi partiya ve girêdayî ya, yan divê jî mixabin niha em ketine vê demê de. Em vê dema dibînin dema azadî, dema azadî, dema sitemkariya rejîma li ser ma rabû li Başûrê Kurdistanê niha em serbixwe ne, niha li Rojavayê Kurdistanê niha em jî gihane astekê ku em serxwe diaxivin di nivîsên ragihandinê em jî serbixwe ne. Li Rojhilatê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê berxwedaneke lê sitemkarî heye. Em gihane vê rewşa ku em dibêjin em azad in, mixabin. Gotina tûj peya dibê, ramana tûj peya dibê. Ragihandina me di bin destê va alî pere, di bin destê va aliya de ye. Her alîkek ragihandinê li ser xwe derê dixê û çawa we tûjî Yek êdî tu nedikî. Yanî ragihandin jî bandor bû bi vê parçebûna civakê. Yanî hezar carî mixabin heta radeyeke bilind civaka me ne tewa me parçe bûwa. Di di ragihandinê de çi radyo bê, çi rojname bê, çi televizyon bê, heta heta fêsbûka, heta malpera, heta malpera î de ku kesekî dilxwaz û serbixwe û kurdperwer dikeve vê ragihandina de, Dilêj dibê, xemgîn dibê, dinya pê çavî reş dibê. Bixabin her kesek, her kesek şereyî Tirkiyê dike. Yek li vir tekoşer e, şereyî Tirkiyê li vir tekoşer e, şereyî Tirkiyê yanî tev şereyî hevdû dikin, mixabin û hêştine ku civaka me jî bêxebit. Ev diyardeka gelek nexwe di vê dema pêşketina teknîkê de

Serbixwe îro keyma, îro keyma. Û rast raga na serbixwe bê alî dîsa di meneya şêrîn, di meneya şêrîn lê mixabin bîrdoziyê û partîperestiyê û olperestiyê û û û û rê olperestî hiştiye ku civaka me ya netewî jî hinekî ji hevdu bikevê. Di vê pêşketina ragihandinê de ev xirabî hatiye serê Kurda. Başa başa mamoste yani çi pêwîst e çi pêwîst e ev ragihandinên ku we behs kir perçe perçe bûne bi canê hev ketine aliyên siyasî li hember hev bikartînin doza kurdî rastiya wê ji hev vejixandine çi gerek e Bi çi awayî mirov di kanê vana careke tên berhevbûnê ku va kanalan di xizmetî doza kurdî kevin wek çawa Rojnama Kurdistan kete xizmetî doza kurdî? Belê mamoste a. Divê serê hemû tiştî tevgera me ya kurdî û kurdistanî lev rûnê. Belê. Nehekokî xwe çareser bike. Nehekokî xwe çareser bike. Ew li hev dû were. Ew li hev dû were. Û dijminê me nikaribe teliya xwe bike nava de wa berdê hev dû. Dema ew li hev dû hatin, ew ê ragihandinê de ji wê nerin bin. Ragihandinê de ji wê şerê hev dû nekin. Wextê ragihandin nerin bû, ragihandin wê civaka xwe ya netewiya kurdî li dora xwe kom bike. Di wî çaxî de roşenbîr bê, nivîskar bê, siyasetmedar bê wê xebatekê bike xebateka netewî. Ew xebata netewî hingî dê lê ku yekîtiya kurdî û kurdistanî jî çêbibe. Yanî sedema me ya mezin îro ji xwe alîgek jê ye. Em karin bêjin ragihandina me ka maye beşekî olî ye, bi olê girtiye û belkî ewna heta radeyekê amayî ne ne tewa kurd e jî Ew jî henekî parçebûnê dike na me de, lê ya herî bêtir em pê têşin neyekîtiya me ya Kurd û Kurdistanî ye. Neyekîtiya tevgera me ye. Tevgera me li hev nake ragihandin di destê tevgerê de ye. Me ti dewlet nîn mîna dewletê Ferensa yan yê dî ku ragihandin ser bi xwe bê ji partiya û ji bîrdoziya wan e. Na, piraniya ragihandina me li Ez kere bêjim li başûr bê û li rojava bê û li kû derê bê piranyayê girêdayî ya partiya va. Ma demkî na kû yê partiya hana ma demkî partî aloziya peyda dike niqaba hevda civak jî bi xwe ve girêdana. Ew civak jî ji wê civakê roşenbîr û ragihêner û nivîskar hene. Hiştina ku ew jî parçe bûne di nav de. Ya herî serek divê tevger li hevdû werê yekîtîka netewî kurdî kurdistanî çêbibê. Ji bo xatirê ku ragihandin jî bê yek ew ragihandin bikeve xizmeta netewa kurd pêşxistina netewa kurd de. Yanî ku tevgera me yek ba û partiyê me yek ba û ragihandina me yek ba me yê gelek encamê herî pîroz li başûr jî me bi dest anîbana û me yê rojava jî û me yê rizgarkirin xizma bakur û rojhilatê Kurdistanê de jî. Mixabin ev heta vê kêlî ev rewş namadeya çareserî ji vê rewşê re divê. Yekîtiya Netewa Kurd û Kurdistanê divê kongirekî netewî Kurdistanî divê. Di wî kongirî de partî hebin, rewşenbîr hebin, civaknas hebin, êl û rihspî hebin Heta ku nûnertiya netewa kurd bikin û ragihandina wê jî weke wê bikeve xizmeta netewa kurd de. Yekîtiya netewa kurd û kursan dermanê her tiştî ye ma Mûstab. Baş e yanê bi gotina we yekîtiya netewî bibêt wê demê hemû kanalên kurdî hevsoz û hevbîr dibin ji bo xizmeta doza gelê Kurd û Kurdistanê û rojnama Kurdistan wek çawa di xizmetî doza Kurdî de bû li vir jî ji bo ku wekû rojnama Kurdistan tu dibêjî gerekê yekîtiya netewî ê baş e yekîtiya netewî jî Niha hemû di diyaloka de ne, ez bawer dikim gelek alî hene di diyaloka de ne, lê diyar e hîn ti encam negirtine. Encam eger were girtin, ez di wê bawerî de me, wê doza gelê Kurd ber bi pêşçûnê biçê. Ji ber weke jî em peyama we ê herî dawiyê a çareserî ye, a ku bi rastî ragihandina Kurdî riya Herî baş ger nebin yek jî çawa bikevin xizmet yanî nebin yek jî yanî çimkî yekbûn pir zehmet e naka di vê demê de çimkî neyarên me qebûl nakin ji ber wê yekê ka çi gerek e bi bê yekbûn ew kanalana ji dûr kevin ji bişqandinê. Ji bo di vê ragihandin. Cuda bê û serbixwe bê ji bîrdoziya û partiyan. Ev dermanek e. Yanî siyaset siyaset e, partî partîtiya, ragihandin ragihandin e. Tilfizyonek hebê, rojnameyek hebê, kovarek hebê, çi hebê divê ya melet sey bê. Divê ya hemû nivîskar û roşenbîr hebê. Gelek spas, gelek spas te bersîv da mamoste. Te bersîv da. Bersîvkî Pir di cihê xwe de bû û cewherî bû. Em spas dikin. Gelek spas mamoste Beredost Mîtanî, zimanzan û dîrokizan, rojnameger û lêkolîngerê gelê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê û Kurdistanê bi me re bû li kantona li herêma Cizîrê Li Rojavayê Kurdistanê em dîsa bi navê gelê Kurdistan em spasiya we dikin û ji bo hemû bîner û guhdarvanên Radyoyê Dengî Gelî Kurdistanê û ji bo karmandên me spas ji bo her kesî beşdar bûye. Bimînin bi xêr û xweşî de.